Lle braf yw Ceredigion. Dyna'r stori gyfarwydd ar gyfer denu ymwelwyr yma yn i heidi au'r ddinas. Pwy na fydde am fyw yn y baradwys hon? Wel nid yn pobl ifenc, mae'n debyg. Gwell ganddyn nhw'r ddinas nôl y stori. Ac er mor hen yw hi, mae pe bai dim newid arni. Rhwng 2011 a 2021, collodd y sir 14 y cant o'i phobl ifainc. Pa ryfedd, meddech chi, bod cymunedau cefn gwlad yn gwanhau, a chanran y siaradwyr Cymraeg yn lleihau? Dros gwta blwyddyn mae prosiect Arfor wedi buddsoddi un filiwn ar ddeg o arian Llywodraeth Cymru ar draws economi Ceredigion, Sir Gâr, Gwynedd ac Ynys Môn, y siroedd hynny â'r ganran uchaf o siaradwyr Cymraeg. I be? Be oedd y nod? Wel, mae gyd yn ti. Trial newid y narratif sydd gyda ni, y narratif sydd wedi breiddio yn anffodus yn, yn yr ardal. Lle mae pobl yn teimlo falle bod y dewis ddim yna iddyn nhw o safbwynt medru aros am yr faoedd yn yr, uh, yn yr ardal neu byw yn llwyddiannus yn, y, yn yr ardal. Um, felly mae'r rhaglen y byti ceisio newid y, y narratif yna i ddweud, wel, mae yna ddewisiadau, mae yna gyfleoedd. O ran pobl ifenc sydd ar fin mynd bant i'r coleg, mae'r awydd i ddychwelyd yn gryf. Yn byw rownd ffor hyn gobitho. Fi'n credu licen i dod gytra i'r ardal. Ie, yn bendant. Nôl gytre, nôl yng Ngheredigion rhwle. Dim myn yn rhy bell. Yn Ceredigion yma. Gobitho fyddai gytre.
Definitely isie aros. Ond mae 'na dal ond. Fi wastad 'di gweud licen i dod nôl gytre. Ond.

Er mwyn mynd ymhell mewn bywyd, ddim wastad yn, uh, yn, yn wir. Mae'n berffaith bosib i chi greu dyfodol llywyrchus i'ch hunan ac aros yn eich, yn, yn, yn, yn eich ardal. Yn adeg wrth gwrs, doedd dim dewis. I Ohio, i gymoedd y de, neu i'r wâc lath yn Llundain. mynd oedd rhaid. Ond dyw hynny ddim i'w weld yn wir heddi. Brand dillad, stationery ac anrhegion Cymraeg yw Annie Bendod.
Ni'n specialist yn gweithle modern a um, lle cyfarfod hybrid.
Dwi'n cyd-berchennog y caffi Halen a Phupur
Ni'n cyflawni gwasanaeth dinistrio gwastraff cyfrinachol dros Gymru gyfan.
Fi'n credu yr, yr, gweld yr ystod o syniadau busnes newydd gan entrepreneuriaid ifanc wedi bod yn galonogol iawn. Felly mae'r camau positif cychwynnol yna yn rhai, rhai da iawn i'w gweld. Dwy sy wedi cyflawni camau positif mewn dim o amser yw Morfudd a Clay yn Nhregaron. Wnaethon ni sefydlu'r busnes nôl yn mis Chwefror 2024. Um, oedd yn syniad nath dod yn reit sydyn, gweld yr hen gaffi yn cael ei uh, hysbysebu a penderfynu anfon neges a wedyn yn amlwg fel yn sôn nath y pethau symud yn reit gyflym, llain y mis o'n i wedi Yym, cael yr allweddi, wedi symud fewn, wedi peintio'r adeilad fel o'n i eisiau iddo fe, a wedyn dod lan a bwydle. Jyst sylweddoli yn lleol bod dim unman ar agor dechrau'r wythnos, a hefyd bod jyst dim cysondeb i gael yn lleol o ran rhywle i bobl gallu mynd um, am baned a jyst hwb cymunedol mwy na dim. Ni wedi bod yn ffodus iawn, ni wedi cael lot o gefnogaeth gyda pawb yn lleol. sydd wedi i'n annog ni wedyn i symud y busnes yn ei blaen a mentro i le yn fwy a dyma ni erbyn heddi yn y banc yn Nhregaron. A mae 'na ddigon o syniadau eraill ar waith sydd eisioes wedi magu gwreiddiau. Fy enw yw Ben Williams, fi yw perchennog cwmni Dod i Ben. Fy enw yw Annie, fi'n 30 oed, fi'n dod yn wreiddiol o Dal-y-bont ond bellach yn mynd i ymgartrefu fan hyn yn Lledrod. Fy enw i yw Mark. Mi wedi'n bod yn rôl Business Development Director, so ar datblygu partnerships gyda cwsmeriaid, uh, suppliers, lead bodies, pethau fel la. O'n i'n gwneud cyfrifo yn y, y ffarm gyda'n cyfrifwyr teuluol ni, a ni'n rownd y ford a eril fyny, a o'n i'n gweud, beth ti'n neud yr holl bapur yma de? A wedi dweud, o, oh, pa i siarad, ni'n ffwrdd cadw e am rhyw saith mlynedd, rhai pymtheg, a wedyn ni'n ffwrdd talu cwmni ddod i, i shredo fe, ti'n O, lle ni, lle, lle ni neud rhyw fath o wasanaeth fan hyn, yn lleol, yn y fe.
Nath y ddachre rhyw hwych mlynedd yn ôl fel hobi bach i weud y gwir. Dechreuais i fadre, o'n i'n jyst neud cwbl o gardiau bach. Es i flwyddyn i deithio wedyn, um, a nes i gymryd lot o ysbrydoliaeth o'r llefydd nes i weld um, yn ystod y flwyddyn yna. Lot o liwiau, lot o draddodiadau gwahanol a nath ysbrydoli fi i ddod adre wedyn i greu rhywbeth bach creadigol a mynd ar ôl beth o'n i yn wir fwynhau.
Mae 20 o staff 'da ni ar y funud um, a mae'r cwmni wedi bod yn mynd os dros 40 o blynyddau lawr. Ni'n gwerthu meddalwedd, caledwedd a gwasanaethau proffesiynol mewn i addysg, so um, ysgolion, prifysgolion uh, a colegau. a hefyd ni'n neud lot gyda fusnesau a elusennau hefyd.
Symud ymlaen, mae dyn ni just dros 500 o gwsmeriaid, o sbytau lawr i cwmnïau yswiriant, doctoriaid, unrhyw un really. Mae'r papur yn dod ma, ni'n i shredio fe'r un diwrnod a wedyn ni'n cyflawni melin bapur yng Ngogledd Cymru sy'n Troi'r papur mewn i bapur tŷ bach. A wedyn dechreuais i werthu dillad Cymraeg a nath hwnna um, wir dyfu mewn i rhywbeth eitha poblogaidd wedyn. Unrhyw beth gyda dywediad Gymraeg arno fe, felly hapus fy myd, neu joio byw, neu pethau bach digon tafodieithol, um, a dywediadau bach Cymreig, a bod hwnnw wedyn wedi brodio ar siwmper um, a gwerthu nhw wedyn i gwsmeriaid dros Gymru.
Ni'n gwerthu meddalwedd dros y Deyrnas Unedig i gyd. Ni'n gwerthu lan i um, yr Alban, Lloegr, dros Cymru. Ond ar busnesau ifenc mae mor fyrlymus. Be gall grant gynnig iddyn nhw? Um, sicrwydd i chi bod pobl eraill moyn helpu o ran creu cymuned cryfach a busnesau sydd yn llywyrchus o fewn yr ardal leol. Fi wedi cymeriad doi aelod o staff newydd arno um, o'r prosiect hyn i hunan. Mae'r arian wedi helpu datblygu nhw a, a pethau fel training a development. Unwaith mae'r arian o arfor wedi gorffen, chybod, maen nhw wedi datblygu bod nhw'n rhoi nôl i'r cwmni hefyd. Un o'r heini yw Tom.
O'n i byw lan 5 minutes away, o'n i byth yn gwybod bod hwn yn existo. A o'n o'n i'n meddwl jyst computer fel siop oedd e so o'ch chi'n dod mewn â computers chi a trwsio nhw a popeth ond pryd des i 'ma o'n i fel wow ok ma' rhein yn gweithio 'da t'mo' Microsoft a Adobe sef massive massive cwmnis t'mo' yn Llanon.
Dyw anwybodeth Tom am y cyfleodd a'r stepen i ddrws ddim yn angyffredin. Os 'ych chi dal i feddwl bod cefn gwlad ar ei hôl hi, ma' 'da Mark. ac newyddion i chi. Ni'n arwain y ffordd, really. Ni'n gwneud um, workshops a fel Art of the Possible sessions ni'n galw nhw, so mynd allan i cwmnioedd yn Ceredigion a, a Cymru, ond hefyd ar draws y Deyrnas Unedig a dangos i nhw beth, beth sy'n mas na gyda AI, beth maen nhw'n gallu gwneud gyda AI. Hanner awr o Lanon, rhyw bum munud o Aberystwyth, mae yna le arall sy'n arwen y ffordd. Rydym gyda sawl canolfan yma sydd yn helpu diwydiant i wneud ymchwil a datblygu ar faterion fel e, bwyd a diod, e, o dan biotechnoleg, e, biowyddoniaeth. Mae sut gymaint o cwmnïau yn dod fan hyn o dros y Deyrnas Unedig, dim jyst cwmnïau Cymraeg ni'n gweithio da. Yn ferch fferm o ardal Aberteifi, a theleri i'r brifysgol yn Lerpwl. Mae'n credu mae bant fydde hi. fod yn hollol onest, yn 2020, wn i ddim yn meddwl bydden ni gallu dod nôl i Ceredigion, so wn i'n edrych am, am gwaith um, ar, y, ar y borders, actually. So pan daeth y job advert 'ma lan yn 2020, pan o'n i wedi bod yn gweithio yn safle timod eitha dda, salary dda yn Lerpwl, o'n i 'di ffili credu fe. So o'n i'n chuffed a ma' fe'n gallu newid timod bywyd ti wedyn achos o'n i'n gallu dod gartre. A nawr mae gan Teleri frwdfrydedd amlwg wrth rannu neges. Bydde fe'n ffantastig os byddwn i'n gallu mynd timod i plant ifanc sydd yn y sy- run sefyllfa a fi yn 18 ond maen nhw ddim eisiau mynd bant a gweud na, sy'n rhaid i chi. Mae cyfleoedd yma, mae pethau'n tyfu yma, mae y sectorau newi yma yn tyfu hefyd.
Ac os i ni ar y blaen o ran ein technoleg a'n diwydiant bwyd, rŷn ni hefyd yn arwain o ran ein diwylliant. Petaech chi 'ma blwyddyn yn ôl, fysech chi wedi cyrraedd yng nghanol gŵyl ag o drysau. sef Gŵyl Theatr Ryngwladol i Blant a Phobl Ifanc, a'r unig un o'i fath yng Nghymru. Yr hyn mae Agor Drysau'n caniatáu i ni wneud yw wneud cysylltiadau tramor, yw cael y bobl 'ma i'n trefach ni, i Aberystwyth, i Gymru, i nhw ddod i weld beth sydd gyda ni, a hefyd mae'n caniatáu i ni ddod â rhaglenwyr o draws y byd i gyd i ddod a'i brynu'n gwaith ni, a'i fynd â beth sydd gyda ni yng Nghymru tu hwnt i i bob man mewn gwirionedd.
Ffenest siop i waith theatr yng Nghymru yym ac i bawb gael gweld popeth o'r safon ucha'. Yn Llandysul, ar safle Ysgol Dyffryn Teifi gynt, y mae pencadlys dylunied. Ond nid yn Nyffryn Teifi mae eu cleintied. Everyday Delineate is using online surveys to talk to consumers all around the world in over 50 countries, and those surveys are happening pretty much every minute of the day.

from the most junior levels, such as the school leavers and university returners that come back to uh, the Tyvee Valley. Ni fydd y cyfleodd hyfforddiant a gyrfa mae Deliniet yn ei gynnig yn newyddion da i'n pobl ifanc. Ac er mae sefyll bant fi hanes gymaint ohoni nhw gynt. Dyw i ddim i weld mae ffoi am eu bywydau maen nhw heddi. Mae'r ymdeimlad na o berthyn a perthnasoedd a chymdeithasu yn fwy um, sylweddol, byddwn ni'n gweud, um, nôl gytre. Mae fe jyst yn cymuned rili really agos a mae fe fi'n abo pawb. Ie, yeah, fi'n credu bod fi mor hapus yn byw ffrin. Fi'n credu dylen ni'n ôl a byw ma trwy, uh, trwy mywyd i. Cem gwlad sydd o gwmpas a mae jyst y bywyd mor braf yn Cefn Gwlad yr Awyr Iach ar y Sir Rhydd na. Fel magnet yn yn hynny yn ôl. Ac os trown ni'r sgwrs at fagu plant. Fel gyda plant a pethe, joien nhw fel dwyn lan fan hyn. Ac ar ol nhw dyfu fyny yn y Cefn Gwlad, bil cyfle i fyw ar ffarm fel o'n i'n neud. Bydden i moyn rhoi'r un fel magwraeth fi 'di ca'l i plant fi, so wedyn bydden Byw yn Caerdydd ddim yn rhoi'r un fath o plentyndod i nhw, bydden ni ddim yn lico 'ny. Ac os y'ch eisiau gwybod shwt mae dod i ben â hynny, mae gan ein entrepreneuriaid ateb i chi. Mae'r pedwar o ferched ein hunan, a wedyn mae'r dau o Voice gyda Claire, so mae chwech o blant gyda ni rhwngddon ni. Mae'r oriau agor rhwng naw a dri wedyn, sydd yn golygu bod ni'n gallu mynd â'r plant i'r ysgol a codi nhw, so ni ddim yn colli allan ar magu teulu a ni... mae'r fusnes yn gweithio'n grêt o ran yr oriau yna. A wedyn oedd fy gŵr a fi'n siarad amdano ble o'n i moyn i'r dyfodol fod a beth o'n i moyn i fywyd edrych fel. A oedd y ddau o ni, sef magu'r plant adre ar y ffarm, gallu gweithio ar y fferm gyda'n gilydd, fel bod fi'n gweithio fan hyn, bod y gŵr yn ffermio, a bod y plant yn gallu mynd i'r ysgol leol. Gobeithio wedyn bydd rhywbeth efo'r plant i, i afael ynddo pan bydden nhw'n barod.
Dwi yn synwyrol bod 'na, bod, bod, bod rhywbeth yn newid. Yr unig beth allwn i ddweud ar hyn o bryd yw bod e'n braf iawn i weld y cyfleoedd newydd yna wedi cael eu creu a clywed elfennau o bethau positif yn cael ei ddweud gan, gan, gan bobl hefyd. Fydde yn dangos o bosib ma' 'na obaith i ni fedru newid y naratif 'na.
Arf Arfor, wrth gwrs, yw arian. Ond faint o wahaniaeth mae fe wedi wneud? Mae fe 'di 'neud byd o wahaniaeth a ni'n 'di bod yn ffodus iawn i weud y gwir a mae 'di helpu ni mewn lot o adrannau gwahanol o'r busnes a gymaint o straen sydd yn gallu bod ar fusnes i gymryd y cam nesaf, mae cael unrhyw fath o gymorth wir yn cael ei werthfawrogi. Amser mae 'da ti'r potie yma o arian fel arfwr, mae fe'n supercharger ti, mae'n, ti'n ti mynd mlaen blynydde, ti'n bod, allen ni wedi bod y, bod y fusnes yma wedi mynd mlaen yn, yn rhwydd tair, pedair mlynedd. Be oedd yr um, arian arfwr wedi galluogi ni wneud wedyn oedd pethau oedden ni methu fforddio ei wneud fel cwmni um, a treialu gweithgareddau. Felly mae'r gofyn am dan y gweithgareddau yna wedi bod yn yn uchel yn dydi? I think it shows people that uh, with the right investment and support, uh, we can do as, as, as well as London and the rest of the cities around the world. A beth am yr iaith yn hyn oll? Heblaw fod yn ased amlwg wrth farchnata, os na arwyddocâd ehangach i le amlwg y Gymraeg yn ein busnesau. Gwaith ymchwil hynod ddiddorol sydd wedi dysgu o, o wledydd eraill. Mae yna gysylltiad clir iawn rhwng llwyddiant busnes a'r nifer o ieithoedd sy'n cael eu defnyddio o fewn y busnes yna. Mae yna gysylltiad positif i gael rhwng llwyddiant cwmni a'r defnydd yr iaith. Hynny yw, mwyaf ieithoedd mae cwmni'n defnyddio, mae fe'n dueddol o arwain at, uh, at lwyddiant uh, a thwf o fewn y cwmni yna. Mae perthynas ein hiaith Beth a'n gwaith yn un wirioneddol gyfoethog felly?
Os chi'n cynnal a llwyddo i greu twf economaidd yn ardal fel Ceredigion, yna mae'n fwy tebygol bod chi'n mynd i weld canran uwch o siaradwyr Cymraeg yn aros a manteisio ar, neu'n dros yn mynd nôl i'r ardal i fanteisio ar y cyfleoedd hynny.
Mae rhaglen Arfor wedi dod i ben. Dyna ni. Y job wedi wneud. Na, dwi'm dwi'm yn credu allen i weud bod byth bod y job wedi uh, wedi wneud. Y ffaith bod os oes rhaglen yn dod i ben, dwi'n ddim yn golygu bod y bod y gwaith yn, yn, yn dod i ben, mae'r heriau dal yn bodoli. Fydd yna wersi bach o bawb yn hyn. Hwna yw'r dasg gyda ni nawr yw sicrhau bod pobl sydd angen gweld y negeseuon yma yn ei gweld nhw. Mae yna o beth i ni fedru newid y narratif yna.